Fel wnaeth um, dro heddiw yn Treffynon, um, oedd hwnna yn one point gained ta two lost? Um, anodd deud, really. Um, efe sydd off y gêm, dwi'n meddwl oedden ni oedden ni'n control o'r gêm yr um, ail gynta. Oedden ni cwpl o chances lle ar diwrnod arall, um, ti'n meddwl, hogia gath y chances, sa'n ni, sa ni, sa ni di sgorio nhw. Um, a dwi'n meddwl, ti'n go, ti'n methu chances da fel a wedyn mae'n jyst yn aros yn cefn meddwl chdi, oh, ti'n gwybod be, dwi o'n chance da ni di methu i curo'r gem neu i fynd i fewn 2-0, ond um, na, dwi'n sbio nhw wedyn efo wedi cael sending off, a wedyn maen nhw, da ni wedi conceded penalty, wedi gadael gol i fewn, ac um, oedden ni oedden ni up against us, up against us, fatha maen nhw'n dweud, um, yn diwedd o fanna. So dwi'n meddwl, to, mae'r hogiau'n disappointed, ond um, dwi'n meddwl oedden ni'n sbio nôl diwedd season anna, dwi'n meddwl mae'r lig yn mynd i fod yn agos at y diwedd. ac um, twell oedden ni wedi cyrraedd lig by 3-4 pwynt, wedyn ti'n sbio ar y games, o'n ni wedi droio, um, twell wedi greindio'r result o fama heddiw, a wedi droio last minute yn dembio, holy hat, a ti'n allan games ola sydd yn cyrraedd lig iddo chdi. Ie, pan ti'n dod i llefydd fel hyn, Ethan, a ti i fyny o un gol, mae'n rili really bwysig gael yr ail un os fedri di i roi cwsiwn bach, cos ti'n gwybod bod um, trefynnau am dod yn ôl i bob gem yn dweud? Yndw, a ti, ti sbio ar results dwytha nhw, um, dwi'n dwi, nes i weld rhywbeth ar, um, ar y social media um, bore yma, ddeud yn meddwl, ac um, tyd nhw wedi considio llawer yn y 4 neu 5 dwytha nhw, lle, lle mo'n dim nhw wedi considio. Felly, um, obviously, oedden nhw'n mynd i fod yn anodd i torri lawr, ond um, na, oedden ni eisiau ddeud yn, yn yr um, ail gyntaf, oedden ni, eh, sorry, yn, yn y first half, oedden ni, tyd gathen ni'r chances, oedden ni yn dechrau stretcho nhw, ond am ffodus nath ni'n cymryd y chances na heb lawr, ond uh, chance go Darren, which nath o um, slotio yn y fewn o dda iddyn ni. Ond um, oedd y gol yna, dwi'n meddwl, oedd rhy agos i half time, because um, oedden ni'n oedden edrych fatha, oedden ni'n control o'r gêm ac oedden ni'n ni mynd amdano ni gael yr ail, ond um, obviously um, sgoriodd y 44th minute oedd o, felly um, na, oedd hi'n mynd i fod yn anodd wedyn second half, cos oedd Holywell, oedd hi'n mynd i lecha bob dim ato ni, ac um, obviously siomedig efo considio'r penalty ac sending off, ond wedyn mae ma Liam wedyn di, di lwmpo sef yn diwedd, lle mae di tycio rownd y post ac um, i fi, o'n i'n meddwl oedd hi'n di fewn ac um, oedd hi'n gret o sef gan efo, felly mae'n chance da iddo fo stepio fyny wrth nesaf fan. No, na, Liam, um, da ni wedi gweld llawer yna fo. Na, do. Um, dwi wedi gweld un neu ddau games i'r tîm Academy lle yn y 19s, ond mae o'n goli da, dydy. Yn di mae o, a dyna pam nath ni ddod o fewn yma o allan dydno, um, yn y 19s, um, to, gallu gan efo. ac um, to hogyn ifanc di os am yn experience da efo fod involved efo'r first team ac um, gael cynnysu fyny efo, efo rhywun efo Alex Ramsey um, bob wsos. So yndi, to gan ni cael sos adra os nesaf wan, um, to fydd fi ddim yn gem hawdd, um, mae bob gem yn tuff yn gyngrair yma. Ond um, ia, mae'n chance da iddo fo, stepio fyny fan ac um, basically to, cadw lle fo, so os ni, os ni cero'r nesaf gael clean sheet, bydd yn anodd i, um, i, i Sean newid a wedyn i'r gem um, Llanelli Junction. Dwi isio mynd yn ôl dim bach, jyst at y, y gol, Darren. Ia. Um, oedden ni di, oedden ni di methu ni ddau o'r cyfleon um, right. half chances o chi cyn hynna. Ond os ti isio rwy'n yn y brosision yna, i roi chdi ar flaen, neu roi gol, gol i chdi chi, Darren ydi o dde. Ia, Darren ydi o. Um, so, mae Darren yn hyn, all gath o'r pel yn y bocs, a mae mor compost ar y pel. Mae'n jyst i cymryd touch, a mae di Mae'n eitha cymryd amser. A ti'n hitiau darn, hitiau, hitiau. A wedyn yna, to, mae mor compost, oedd o'n jyst yn disgwyl i'r keeper wneud un movement, a wedyn oedd o'n jyst, nath o'n jyst pico spot o. Ac um, so dyna mae darn yn gallu gwneud, a mae'n agor uh, defence um, i fyny reit hawdd yn y cyngraen yma. Felly, um, to, os da ni'n car ymlaen gael darn i fewn yn y pocedi, fath o dyna, nath o'n ni yn fanna i gael y gol yna am rest o tymor, ran 5 gem i fynd. Sgwad ti'n meddwl fydd o masif i, um, iddyn ni, achos um, pan mae'n mynd ymlaen o'r, um, or canol cae na dreifio trwodd, mae o'n yn berig bywyd. A wedyn mae gennym ni dwy gem um, mewn tri dwrnod, wrth nesaf. Yeah. Uh, sut ti'n teimlo am hynna a ti'n dechrau maen i'r le? Yn dod, dechrau maen, um, gan fi wsos um, brysur ran efo o'r plant i gyd yn hyfforddi yn Cynarfon. Felly, um, ti'n dweud, pan fydd yn dod i dy Gwener trwy wsos efo nhw, Fydda i'n jyst yn ffocws wedyn efo um, gem Carw Sos a wedyn fydd i'n jyst yn chilled dy sale wedyn yn edrych ymlaen i gem um, East o Monday yn Llandudno Junction lle dwi, dwi wedi clywed yna dipyn o cofis yn mynd yna fatha maen nhw'n mynd i bob, bob gem felly um, a hefyd gan ni chance i um, i curo'r gyngrair o hwnna, so mae result yn mynd iddyn ni um, wrsos nesaf a gar y dydd hefyd, felly um, yn dod edrych ymlaen ac um, gobeithio gawn ni chwech pwynt dros y penwthnos yna.